Erokamano nyikwa Ramoga Juang' kaka bende watime pile chieng' ngeso ka ngeso wakelo chiro niendi mar dusruok kod uh, bende rwakruok manyasani endi kawuono uh, an koda kaendi wendo ma bende ung'eyo pile abiro mana miye thuolo mondo oyangre kendo nyatilo machielo kaeto bende onyisa ni to chal nade kodi kama intiere niendi Chal maber koda. Nitie oganda moko ma neno chenro ni endi telo mokwongo, ibo mana yango nyingi mondo bende ging'eyi nikech eh, jomoko to ng'eyi, jomoko ok ng'eyi. An nyinga Atoti Nyakoleta. Koa ka Mhm. koro wabo dhi ga Atoti Nyakoleta. Ma machielo cha nasewacho. Do Kamano. koro ka gidwa neno machielo cha ging'e machielo cha to gidhi e YouTube ni donge Episode kata one. mara. Mm.
Erokamano nyikora Muga Jwang', tielo kata thuolo mokalo cha nene waloso kendo wagoyo mpaka kuom rwakruok ma nyasani endi. Mano endi en e, e, e romo mara mokwongo kata bende tielo mar chenro ni endi mokwongo. Kawuono ni endi wabiro go mpaka kuom bende gima dho ngere luongo ni hairstyle moloyo to ne mag e, jogo eki ma wakeyini kaeto bende wabiro soko wang' joma chuo bende nikech awinjo ni tinde bende gibiro gi e, style moko mopogore opogore moro be nyocha awinjo dala koni ni iluongo ni mon chendo. Hairstyle. Hairstyle mar joma chuo iluongo ni mon kendo. Eh, wano ko kawi nyanya dwaro ni pim na kaka mano cha. Eh, abro pimo nego yemba kaka ende. Kao kama ndo mbele yangu anachaka kuni mapiyo ni to kawuono wiyo opong' sana.
Opong' properly. Opong' kabisa.
Ano mondo zana ni mind iluongo nang'o kae to bende um, cost mare cha nade? Mae mm -hmm.
mae ema waluongo ni wig gi dholuo akia but en wig. Wig, wig uh -huh.
opogore gi weave. Wig opogore gi weave. Eh. Miya pogruok. Pogruok en niya.
Mm -hmm. Wig mm -hmm. arwako. Mm -hmm. Ka gotieno chopo. Mm -hmm. Tadwa nindo kata adwa dhi luokora kata aseaye wuodha. Mm -hmm. Tagonye makete kumoro madong' thuolo maber. Mm -hmm. To weave mm -hmm. adhi e saloon mhm. to jogo twang'e mm. ok anyal gole nyaka chieng' moti ma koro chieng' moti tigonye oko eh. mano en en weave yes to wig to chalo wake chalo gudwe nyume sama dhi wuoth kaseduogo tagole anyalo luoke tamoye chako rake chieng' machielo
Moelo to kendo inya kethe nikech ng'enyne ober mana ka jasalun ema losoni godo Mhm. nikech gidhi giluoke kaka gin ma ging'eyo to gikete e dryer. Mhm. Eh.
erokamano ahinya ano mondo bende pogna suko moko ma sani endi nie pap kaendi moloyo to ne wakeyni lerna ni to tiende tiendgi chal nade kata bende styles go eki misuko sani endi eh, pacho kaendi Magi ming'eyo minyalo keto it oganda kata minyalo recommend ne joma tindo gi joma dongo mondo osuki. Styles ng'eny. Mm -hmm.
Styles ng'eny mar atari. Mm -hmm. Koro an ah, ang'ega niya, mm -hmm. mostly joma dongo yudo ka, okay, wachak gi joma tindo. Mm-hmm. Joma tindo yudo ka styles gi mm -hmm. gin more designer, chalo create, nigi create, creativity gi dholuo e nang'o? en gima odus kabisa duso gimoro kata bende kete yorno endi ma ong'ith Yo yo yo mongi. creativity yani Timo bi- gimoro ka- mong'ith.
timo gimoro ma jomoko pok notimo Mhm. tibiro godo abira Mhm. tiparo kendi Mhm. to dhi omoro wang' ji mano in creative Mhm. timo gino kaka iwacho no. Timo Na- gima ng'ato pok otimo, Ehe. timi biro kode, Eh. titimo e yorno ma moro ng'ama chielo. mamoro ji eh, Mm. bedo creative koro gino hairstyles depend be inya bedo creative kata inyalo timo ma jomoko nosetimo luwore gi kaka omoro wang'i hairstyles gi biro ga mhm. according to also age mhm. iyudo ka joma tindo mhm. nigi hairstyles mopogore gi joma middle age kaka nwago mbaka mar laucha To gi jomoti be. Jomoti be nitie ga bende gisuko. Eh. Mm. Iyudo ni joma tindo onyalo suko wiye in a way that onya kata keto style moro ma kineno go chi ng'ato mm-hmm. tinyalo buok. Which means kaka lewni ne dhi cha e kaka yie wich bende. Mm. Ntiere styles mopogore opogore de wan gi book to dwa tang'o ne jogi lakini mm, mm. gima nya wacho en ni yudo ibiro ng'isa nyingi mondo bende sama gi wako tie moro miluongo ni mohok mhm, mohok mohok mhm. mohok iyudo ka ng'ato suko bethege kae ochalo winyo ma winyo ma nyaksure koso winyo moro ma nigi wich mobedo Oloro no e. Mm, mm. Osuko koni opare kata olielo kasto diere kae mosuko. Osuko kama. Hey.
Mm.
Koro aina no nyako koloso to rwakore gi law ma donjo godo to ber. Mm. To mano be inya yudo go chi ng'ato kata ma ja 40 years. Tano ok iyud go. Mano nyiso ni temo nyisa ni nitiere wich moko misuko kaluwore gi higa. Gi higa, mm, eh. Mm. Aya yudo niya, Jamohokno Mhm. o- omong' among'a mohokne to kodonje e- iluongo ni keny Odonjo weche mag keny koro. keny marriage. to en min ng'ato Mm. to chako loko Oloko kaka koro. koro osiko. iyudo kochako rwako gik aina marani Mhm. kata ochako suko wiye te

hot flash hot flashes kuzama kiara kaka ok ayango mano but ang'eyo ni eh, kiwacho ni menopause en chung' mar ng'ama miyo limo dwe ero donge eh koro kochopoga age no Mhm. miaka no Mm. tiyudo ka liet awinjo ni ng'enyga Oh. koro ok gihero emomiyo koro gidonje wig Kodhi e wuoth moro to orwako wig to koro onyalo wite. Ochalo ng'ama ochalo ng'ama thegore gi bedo ng'ama mikayi kata bende ng'ama nyako mm. odonjo kanyo endi chako ng'weyo dayo. Donge ng'ama osekalo ng'ama osekalo ng'ama osekalo thuolo mar menopause Mm. wang'iye ngas mar koro wang' biro tera nga ng'ama ochomo dayo to pok tochomo dayo mm. en ng'ama pod tin but yeah, ka en ng'ama nyasaye omiyo higa gi ngima mm. to ong'eyo ni obiro dhi e age mar dayo eh.
mabe tinde be ji ok dhi e piyo nitiere kaka gilosore ma koro inyalo losori inyalo losori ma to pod ochalo ni mana gi jathati oseromo 60 to kaka olosore eh, duogo yike cha bedo piny mm. ema kendo nyaka yie wich be yie wich be timore kamano yie wich nyalo keti ineno jahiga mang'eny mhm. kata jahiga matin yie wich ma wan go ni eh mhm.
style style kaka isuke kaka isuke mm.
ineno suko ma ogo mbaka ne ni be kendo mhm. ochako biro niya ntiere suko ma kata idonjo mana e keny to koro in ng'ama onego bed ni oloso sugo ne chalo mar jaod ng'ato mhm. to ok idhi ahinya ma koro inena nena wif moko iketo mhm. ichana kia nang'owa mhm. maintain class mar style ni kata ka iweyo mar nyithindo matindo but maintain class mar style mari chande mane chako godo chande mm. ok ang'eyo ni sama rwako wig kata sama atwang'o weave Mm. Orom be nobudho marom nadi ing'e ni seche moko kwa bedo gi ng'eyo jomoko rwake ma ng'ato golo chunye ya nikech kaka ng'ato rwake nitie rwake cha orwake desemba nyaka dwe mar auchiel to moloyo to koro yudo ni en wib motwang' e wiye cha ok onyal gole otimo buru to otimo ang'o ere kaka inyalo advise jogi Da- thuolo mane morome ni wib tek eh, eh, dongo kata dongo e wi ng'ato An ang'ega niya, Mhm. gimoro kata nober manadi kata ni onge pesa manadi, Mhm. taneno ka gima gimoro ka ber Mhm. to onego ibed godo Mhm. not more than one month. Not Ok more than okal one dwe month. achiel. Ok kal dwe achiel. To dwe achiel ni be kopo ni nidwa kalo Mhm. to there are hairstyles Mhm. nitiere yie wich minya kalogo dwe achiel Mm. with condition. With condition. Nitie moro miluongo ni human hair mm -hmm. ma ndalo moko iwacho ni kia oliel jo India okel yie wige musuko kia mm -hmm. Europe iwang'o iu punda iu faras faras okel ne jo Afrika iu ijo motho ikelo mm -hmm. tiluoko tiloso nu koro ka in gi aina no mm -hmm. to emano ket nie wiyi mm -hmm. tinyalo timo nang'o inyalo dhi e saloon kako twang'e no mm -hmm tidhi tiluoke mhm. tichak isete to nyien kendo nyiso ni sete inyalo chak twang'e godo mopore kaka ne entie ok twang'e mhm.
nosetwang'e onyalo rwake mopore kaka ne orwake chande koro weri gi mirwako mirwako ni to tije yot mhm. en sama ang' agole tawite kata to kanyal gole to jasalun luoke to en arwake ga gudu koro awuoyo kuom wiv mitwang'o gi usi gi sindan e wiye Mm. ok ber kikalo go dwe achiel to kopo ni ikalo ndalo mang'eny go Mhm. to bed mana ni ne en human hair ma be ka ber to Mhm. koro kik ikale kata dwe dwe ariyo Dwe ariyo. Oromo bed dwe.
ee nkech en Recommended. inyalo luoke e Mhm. saloon Mhm. idhi to giluoke en e wiyi Mhm. giluoke sama en e wiyi no Mhm. to gisete tichak ibed e draya to tuo tiwuok ka gima onyien ma chak wiki nigo mo eh. mowuok ka gima manyien eh. kabisa lakini king'e ni mari ok en human hair kata ok onyal luoke matiende ni kiketo si giluonge ni synthetic mhm. mano ma plastic ma ma cheap mm. beche yot beche yot kabisa to gone agonya yawa kikibugo to jomoko budhogo mhm. mobed gi gimiluongo ni dandruff mhm. madung' ang'o kabisa mogol tik sano odak kuonde ma chieng' ng'enye miyo seche moko kata ngima nino wuon ikete andaki nikech yes. gimi kete wiyi nitie ndalo moko miwacho ni nitie joma bet go makoro kata kudni nyawuoth mm. erokamano nyako ramoga jwang pod agono mbaka ka endi weche geke mag dusruok kod rwakruok mm. kaono ni endi wamenyo wakeini moloyo jogo eki masuku wigi ma bende sani endi otimo newa pacho ka endi gi wakeini goeki mapod tindo ka bende pok wiyi owil atoti agombo ni pimne oganda ni jogo eki mapod kaka chako suko gin ka romo gi sop gang'owa nikech ok inyalo nene chako suko sani mm. ayudo kiketo gini wi kani ichako nitiere kama rombe ni ichako godo nitie moko nyalo luongo ni lines moko bo nyalo tinde suko nobama ok ang'eyo ni onge kata gimoro ni ani kumi nya chako go suko depend ni yie wi no romo nade mhm. tigombo suka orom nade
ntiere moko mok inya suko kaka ineno wino mhm. maybe ka jasuko ok nyal make mm. gi lwete mm. to koro ikwongi nyisi ni rit matin kata tem suko matuta oywa wiyi obed mabor mm. koko bi oro style moko ka kaka obama miwacho mm. odwaro yie wich mabet bor nikech sama ang' isuke yie wich machieko mhm. to giwuok gichikore ni e wi pisa mm.
Mano koro ing'e ni duoka nikech adhono kama ng'ato chako godo. Iyudo ka jomoko wacho ni nyalo suko matuta mondo oywa yie wiyi. Eh, gima kamano eh. endi. Koro Ka- matuta no be Mhm. ndalo cha ji ne suke ni suk matuta kata itwe gi usi oywaye wi. Mm. Tinde ka nitie ng'ama nya gweno wino to keto ni piece Mm, mar rasta. mm. Koro ywani wi koro bang'e inya deal gi lines kaka idwaro. Mm. Aneno ka matuta ng'eny ahinya piny kaluo. Eh, Kitimo limbe piny kaluo. Ang'o atimore piny kaluo?

Slay Queen, mano definition mar John Junior kolore gi dholuo eh, ng'eyo eh, eh. nyako ma pod tich tich manie pap ma seche moko dwaro hmm. kokalo kuom tije kata bende dende maler. Slay Queen. Koro ka bende pok uyo wil, adwaro wasoke walo joma chuo. Nyocha an gosiepna moro ma hmm. bende ok dago baket nyinge yamo. Osuko. Hmm. Tinde oh. gidonje weche mag suko gimbe. Eh. Oso ka eh, kaka nyako di sukcha. Odhi e saloon, agoche no mera wuod mena to in kanye? Nirita matin ane saloon. Itimo ang'o e saloon? Nirita biro. To kodonjo to pise moolo. Di wacho ang'o? En gima ber kaka ng'ama osomo fashion. Be en gima ber eh, moloyo to e, e piny luowa idhi dala kisuku in ng'ama dichuo.
Sukono to kendo mar dichwo mhm. otamo wang'a matin nikech odepend mhm. luwore. Mm. Iyudo ka ng'ato nigi gimiluongo ni dreadlocks. Dreadlocks. Moro ma jo mm-hmm. Jamaica nokelo nwaka. Mm. Dreadlocks en aena yie wiyi modongo mm-hmm. to koro nikech ok idwar ni mondo I- ok idwa liele to ok idwa be ni ochandi ni ichane ka Chane. mar mwanamke Mm. koro i- irunyo gi ka dredi Mm, dreadlocks Chalo chalo ng'ama Koro winjo gi iyudo- winjo. eh, koro iyudo ka koweye ni to chande koro Mm. dhi e saloon ipango ne got imako ne Mhm. mondo kik chande ing'e ni Mondo kik wich chande. mowe kosik lwar e Mm, wang'e Samoro in e tich moro.
Eh, ogasi. Mm. koro odhi e saloon to iluoko ne tiloso ne to Bedo To e yo mano moko. kanenoga kuom mwanaume, Mhm. an aongego gi shida. To koth But keto depend, Mhm. luwore be tije moko be ok dhi dwari gi gino. nitiere o- apisi moko ma ok nyal Eh, donje. Mm. ok inyal donje kata ok ginya miyi tich kata sama gimiyi ginyisi ni lo- liel abijino Gol wijno oko.
Eh. Kamano. to kendo pinje moko to be ok ochunogi Gidhiga nyaka e apisi madongo. Mm. in emiya mu- i- i- idwaro kama Mhm. Onyuoli to mum to an an to mumba ok aneno kama ondiko niya Mhm. niya ni liel wiyi kok idhi e polo a Mhm. emomiyo an aonge kod wach to miwacho ni peace cha Mhm. koro gimomiyo obwogo ji en nikech peace ne mar mon Opis koro ncho ng'e eh, Ni koa mar chon mon. ni mar mon. Eh. Mm. Koro ka, ka wuoyi okete mano wuoyi ma pengine yie wiye ok bor to po en bodwaro ni mondo ochal Mhm. gi kaka style gi fashion obiro Obiro. Eh, Mm. koro dwaro ni ah wiya pok bor but we aket gini adhi aket gini mondo achal kamacha kaka Mm. onene picha moro kata e gazet kasto joma kendo time machielo Mhm. en eh, en eh, jowuoyi matime kendo Mhm. en jo rainbow rainbow kawacho to mano LG akia kaka luong gi dholuo jomoko ma Mhm. idwaro i- i- i- i- wuoyi Mhm. ohero wuoyi wadgi joma donje keny chachiel chuch achiel ma Chuech kende achiel riel moloyo to mamiyo jogo kee. eki ma joma yawuoyi yawuowi koro mm. nyiri be ntiere yawuowi mm. be ntiere mowacho ni giherore omigi nyinge ni abang' chieth koso abang' chieth en jomage ee eh, jomoko be luongogi kamano kaluwore gi gik ma gineno ka jomoko terorego katimo mm. ee eh.
koro itemo wacho ni joma temo suko kamago gin jogo eki modonje kiny chuchachiel koro mm -hmm.
Ka giromo kamano, tiyudo ka ng'at achiel Mhm. en pod en wuoyi Mm. kaka ne en Mm. to nyawadgi cha Loko e en- jaode Oru- koro odwaro norwakre ochal nyako ma Nyako. wang'ega cha Mm. mondo koro m- onene ka jaode Ka- ka jaode Eh, Erokamano ahinya jomoko Kanye. timo kamano Pod wakolo ka indi wechego eki matek kata kutenore gi wechego eki mag dusruok kod rwakruok wan ka indi studio mara kod atoti nyar koleta mana gi lony mar yie e wechego eki mag dusruok kaachiel bende gi wechego eki mag suku wich pod watemo soko wang'o joma chuo adhi ni mondo warangie ni to mm. jomoko liedoga natemo ng'isi tilo mokwongo kwachako ni nyocha dhi pacho mm. to ijo ka liedo moro wuok ni mon chendo mon chendo ni kanapenjo to ng'isa ni o oh, ajwang' kata imbi lielo mon chendo Ang'e gima mi iluonge ni mon chendo. Ang'o mi iluonge ni mon chendo?
Ma e gima iliero ni do.
Eh. Kata an be ei oguta ni an mana gi mon chendo. Wololo. Koro gi- Clara ne. an ka mane ma giluongo ni mon chendo Mhm. to mano tiende niya ing'e gima gitemo nyisi Mm. gitemo nyisi mana ni mon chendo kaka giwache no Mm. in short gitemo wacho niya ni ma ok en style mowinjo bed niya ni miyo keto Mhm. To koro nikech iketo in achiel kuom joma nyalo kelo ne chuogi tabu mm. yani in ng'ama wiye wach kabisa ng'amoliele ng'amoliele no wiye mm, wach kabisa e, kendo koro kiyudo nyiri ariyo to moro osuko ni obama wiye te to moro oliedo kama to osuko gir malo kanyo mm. koro ineno ni ma en ma wiye wachga mm. to macha en ng'amodimore To mano e kaka gikawo. Mano kaka koro ginene. Ginene kama.
Jogo eki man pacho. Mm. Nikech ambe nobwoga ka su karajelo ka indi mon chendo. Ero kamano ahinya kanyo indi. Adwaro ni mondo apenji penjo moko kaka kinana ka bende sama wang'wa ka indi mali katamre gi nono. Mm. Adwaro ni mondo iler ne ang'eyo ni isomo fashion and design. Nyiso ni weche mag duso joma chuo kata joma mine. Mm. Nitiere kaka jogo eki ma ose donje keny. Oromo be ni timo ang'owa? suko wigi ilieka lieka mm. to kinyisowa gi kaka rombe ni gitimo ng'ama osedonjo e keny ma samoro ni gi cheo moro e kanisa ok ng'e ni wanta ok miwa chaka cheo nikech pura tindo to joma osedonjo e keny samoro en mama kanisa mm. samoro en jatelo moro kama chielo samoro telo joma moro kama chielo ere koro bende oketore osuko wiye ma kelo luor kaluwore gi tich motimo
tich koso kaluwore gi kanisa kaluwore kaka odak kanisa samoro entie mm. en ng'ama maro mm. eh, sonyuolo nyithindo ma seche moko osedhi e keny ere wich moro ma nigi luor ma kana so eh, ah nani endi to wanyalo neno ka ni ng'at moro ma nigi luor e iye be nitiere yie wich moko ma nyiso eh, luor kuom ng'ato okay ka dwaro ka dwaro ni aket paro mar jochon kata mhm. gi jo jo ndalo machon mhm. Tidhi yudo ka ging'iyo niya, mon chendo cha ok onegi kiriel. Aya, moho ok mana nyisi cha winyo mana kuri ok onegi keti. Mm. Ni ka ber tiketi mana gimoro ma gima ok ywa wang' ahinya. Kabisa. Ineno?
Gima ng'ato kata koneno to ok onyal chako lokore ong'i. Ok onyal chako lokore ong'i. Mm. But koduogo korka wan gi seche ma ndalo masani, mm -hmm. ok anyal wacho ni nitiere wich ma ng'ato nyalo koso keto ni mondo koko tang' lor Gie ngima masani. Ngia ma masani. Mm. In ket wiyi kaka idware, an aneno niya, los wiyi kaka idware kaka omori. A- Awachoga niya, gima morino tek ni ok ohinyo ng'ato, Mm. to in ema onego bed ni miyori mor. An owuon. Ket aketa mon chendono, Mhm. to ka ne nitie gima itimo e kanisa to kata jo kanisa ok dwar, kata ineno ni it ni ok idwar chwanyogi, kapo ni ne nitie kaka ichwanyogi, Mm. to twe mana kitambani to kia e kanisa to chak igol agola inen Idong' mana gi mon nikech chiedo. an gino mora Mm, Mm, Komora.
ok ohinya ok ohinya ok Mm. ok na ok na bire piny ni ni mondo amori an an Mm. kinda gi nyasacha Mm, sama omora atiyo kode mm, kochu ka nitie kaka ochwani mhm, Adier adier mang'eyo ni en ni gini to atimo to chwanyo ng'acha. Mm. Mano e ka wanyalo winjore kodi Kata kata e- awacho e- ni ka Mm. gini ka donjo e lemo to ji dhi ng'iya ahinya Mm. ma ok gidhi ng'iyo kata jatich ruoth mayalo. Kabisa. We aume Mm. mondo joka oyud kaka winjo wach. Winjo wach ni endi.
Lak emomiyo rwakruok be iwacho ni Rwakruok. rwakri maber e kanisa nang'o mondo watwe ka wang'iyo jayalo cha Kik Rob ibawa winje.
attention. Mm. Mm.
Sami rwako ma, ma ji wacho nok dwar cha to ji ng'iyi ang'iya ni koro Ji ok- kanisa no ji boye ok no winj- Ji ok winj gima iwacho cha. Mm. Ji ng'iyo ng'ama odonjo. Kaka irwakori. yes Kata Koro- kaka is- kata- kata kaka iliedo. mm, i attract iywayo Mm. wang' ji Mm. Koro watim gimoro ma Miyowa luor gi kama wantie. Eh, Mm. mana kaka rwakruok. Yie wich be, kopo ni nasesuke wigno to Sunday ochopo to kadwa gonye. Mm. Inya amua titweyo kata gimoro tidhigo mana lemo to ka ang'iyo ati i- i- i- idok mana e kaka ni. Kabisa.
Erokamano ahinya kanyo endi Atri Nyarko. Ineno ka bende sama yawang'wa ka en matam- matamre gi nono. Ineno mondo ilos owada gi tielo mogik. advice na joma tindo joma hikgi nie diere gi joma ni malo masuko wigi mm. ni en ere kaka rombe nigi conduct uh, dendgi giwuon kata kaka rombe nigi suko thuolo moro rombe nigi kawo to gigonyi maga advice nane migi gi kapenjo watieko chino masani mm. en thuolo mane maka ng'ato suko wiye rombe no ogolo ogolo ang'o ogolo pis ka oko mondo odong' ni koro otimo gimoro mamiyo dende bedo maler kaeto bende omiyo duong' ne kama entie Mm. Mm.
Thuolo ma nya budho go. Mhm. Okay, gimoro amora kilose wi sana sana suko. Mhm. Mostly sana sana ji dwaro no ot- ka ber Mhm. to ji tiyo ga gi dwe achiel. Dwe achiel ndalo Mm. pradek.
Ndalo pradek no dwe achiel kata 21 towards more than two weeks less than a month. Adier kanyo.
Nyiso ni a, nyiso ni en dala moro mbele olonyo dala apar gang'wen to Mm. obedo matin ne dala piero adek. ne pradek nikech kikalo kanyo to be koro nikech Mm. ineno wiwa ni Mhm. kaka imedo budho kod ma olosni no to wuore Odongo. neno marach Odongo Samo- kata odongo owuoro. kaso tiende ka neno ma- marach buru samoro idak kama buru ng'enye Mm. aya kikalo godo wakati monego bedi Mhm. to kendo ok odhi donjore ni gi mavazi gi rwakruok. Rwakruok Samoro maler. aseduso rwakruok maler ni Mhm. to wiya to rach. Wiya okethore. Koro ok donj, itemo itemo ni mondo rwakruok ni obede maler kaka oler ni e kaka wiyi no onego obed Bedo maler. maler. Koro sa- sana sana an anyisoga ji ni ani wa- kamano e kaka an atimo Mm. to pesa be, Mm. mfuko be Opogore. bo opogore. Mm.
Iyudo ka ng'ato en week ka week en e salon. Vilka Manuel vill? Gomes.
Dalla Berio kan Dalla Berio. En gomuom. Mm. Oloko kaka odwaro. Mm. Omenda, iluongo ni omenda. Iluongo ni omuom kata omenda. Omenda. Mm.
Koro to lakini dwe achiel Mm. kikalo to koro akia. Koro medo ka dwe achiel. Ok ber. Mano endi kaluwore gi jolony nikech ang'eyo ni in gi lony e weche mag dusruok kod rwakruok. Wach mogik miwego jopiny. jopiny mm. eh, jopiny wach ma weyougo en niya ah, chenro ma jwang' gi an timoni ah, en gima bokonyowu mm-hmm. uhakikisha akiwacho dhuluma piwa but gineni unen niya mhm. uchope youtube mar ajwang mhm. youtube na mhm. atoti nyako leta ajwang junior mondo ung'i nikech wan gi gik mang'eny ma wabobedo ka wago mbakagi wadhi kelonu gik mang'eny ok mana fashion kende oya kwale gi penjo ma next week mondo ibed kiluwa jwang junior wabiro keloni chenro ni endi mar ler mar jomodak Ler dhi gi rwakruok. Mhm. Ler dhi gi yie wich. Ka yie wich ler, dendi ler. Koro ler no biro goyo mbaka mhm. tielo mabiro. Okay.
Mm, ok ang'eyo ni nitie wach miweyo. Onge. Ka wabogo mbaka mar ler, ler nyaka e keny. Kabisa. Bas.
Erokamano nyikora mag Ajwang' kuom kete kaendi mane tayi biro luonga na Ajwang' Junior kaachiel bende gi Atoti Nyara Colette ma bende oselimo e J Media tielo mar ariyo go mpaka kanyo endi weche doke mag dusruok kod rwakruok moloyo to kawuono ni endi mwamenyo kanyo endi yie wich kata bende suko mar joma keyni liedo mar joma chuo e kind mamoko kanyo endi bende wasekelo ni chieng' ma kawuono. Rom kendo wik manyien kama ne tayi en an Ajwang' Junior.